chibei vek mawle whatsapp messenger chuan tunhnai ah channel a rawn ti chhuak thar a whatsapp ah hian channel kan siam in mi channel te pawh kan lo follow thei tawh a ni kumin sang hnih sawmhnih pathum April thla ah khan whatsapp chuan channel siam a nih tur thu hi an rawn puang chhuak a. Tichuan hun a lo kal a, June thla tirah khan channel an siam thu chu an rawn puang chhuak ta a, amaherawhchu chu Singapore leh Colombia-a WhatsApp hmangtu thenkhatah bul an tan thu an rawn tarlang zui nghal bawk a, chutiang chuan hun a rawn kal zel a. July thla tawp lamah khan Chanel chu ram dang pasarihah an han en chhin leh phawt a, chung ram te chu Egypt, Chile, Malaysia, Morocco, Ukraine, Kenya leh Peru ah te a ni a, chung at te chuan an han tlang zarh a, khanga Whatsapp hmangtu te ah khan an han en chhin leh phawt a, chuan hun a han kal leh deuh vang vang a,

tih tep awm thin kha. Status aiah khan update tiin an rawn dah ta a, updates tih lo awm ta a, heihi status kha update tiin an rawn thlak a, mar chu hemi ni vang hian status kha a bo chuang lo va, status kha kan la update theihin mi status te pawh kan la en chhunzawm thei zel thei tho a ni. Tichuan update ah hian kan lut ang a, chuan hei status ho kha chu. lo la intlar leh teuh tho a tah tang hian kan status te pawh kan la update thei a chuan hnuai lamah kan han chhuk thla char char ang a hetah hian view updates tih kha lo awm ta a hei hi kan an status mi dang te status kan en tawh kan view tawh te kha hetah hian a lo lang dawn a amaherawhchu-- a hma ah kan en tawh te hetia a hnuaia tlar thla nghal tawh loh khan tah hian a in thuk ru ta a lai te hi kan zuklik ang a tikhan kan en tawh te status kha tah khan a lo awm dawn a ni lai hi kan han click leh ang a a bo leh mai ang a hetiang khan mi status kan en tawh te kha hetia lang nghal tawh lovin tikhan a lo in thuk ru then tawh dawn a chhan chu hei a hnuai hi-- Chanel kha a lo awm tak vang khan Chanel khan a lo hliah ta a ni. Chuan Chanel ah khan hei follow tur suggestion tam tak a lo lang a, khang bakah khan find Chanel tih atang hianin a zawn theih a, hei te hi zawng zawng kha a lo lang a all. TN most active popular new India bik. tiang khan hei ram hran hran ami te pawh tikhan a zawn theih ta a a rizawn atang khan tiang kha chu kan hrethiam mai tur a ngai ila chuanin channel kan han follow chiah khanin like kha a rawn danglam dawn ta a ni status kha hei mark zuckerberg hi lo follow ta ila tikhan kan follow a chuanin kan han chhuak anga. update a kan han luh leh chiah khan status kha hei ti hian a lo in tlar phei tawh dawn a ni channel follow kan neih chiah atang khan chuanin hetah hian hei kan status kan en tawh te kha chu ti hian a tawpah khan a lo awm dawn a. Helaia a hringa inthai bel kha awm ve tawh lo thung ang a, tiang khan channel kan follow tawh emaw, channel kan siam tawh emaw chuan status intlar kha a chhuk chho zawng a intlar lo khan a kham phei zawngin a intlar dawn a ni. Kan unfollow leh chuan tin channel kan siam tawh te pawh kan delete leh chuan status siam hma ang khan a chhuk zawngin a lo intlar thla leh mai dawn a ni. Tichuan, channel kan follow ah khan kan zu lut ang a, hei Mark Zuckerberg ka channel ah hian kan lut a, eng eng emaw a rawn post a, hei video te, ah thlalak te, thu te, thu ziak te a rawn post a, hei hi follower te hi chuanin kan react thei a, tin kan forward thei a, kan copy thei bawk a, a bak chu tih theih kan la nei rih lo a ni. Follow a follow tu te chuanin amah hian kan han click chuanin hei hi channel info ah khan kan lut ang a hei follower zat te channel icon te tih khan tin a channel hi kan forward thei a kan share thei bawk a notification kan mute thei bawk a hang te kha channel kan follow a kan tih theih-- Tlangpuite chu ni a, chu bakah chuan kan duh leh loh chuan kan unfollow thei a tin report button an dah bawk a, ang kha channel mi channel a kan va tih theih ang chi kha chu a ni mai awm e. Kha ti khan channel kha kan va follow chuanin kha channel chhunga message leh media te kha kan react thei a, kan forward thei a, tin a channel kha kan forward in kan share thei bawk a ni. Channel hi kan han unfollow chin a, status kha hetia a kham phei zawng a awm kha a chhuk thla zawngin a lo awm leh dawn a ni. Tikhan channel kha ka unfollow ta a hei status kha ti zawng hian a hmaa a awm dan thin pangai ang khan a lo awm leh ta mai a. Chuan channel kha kan han siam ve thung dawn ta a ni. channel channels tih kha lo lang a a piahah hian hei plus sign a lo awm hi plus sign hi kan rawn click ang a chuanin create channel tih hi kan zu click dawn a ni chuanin channel kha kan siam dawn a nih chuanin hetiang hian channel ah khan follower limit a awm lo va unlimit follower a nia a duh zat zat in a follow theih a. chuanin kan channel kha public a ni nghal a chuvang chuan kan channel kha whatsapp hmangtute zawng zawngin an rawn hmuhin an rawn zawng chhuak thei vek a tin ni sawmthum chhunga kan thil post te kha kan channel history kha mite khan an rawn hmu thei dawn a ni channel kha an rawn follow anih chuan amaherawhchu i phone number te i profile picture leh i hming te kha i follower te hnenah khan a in show dawn lo va i follower te khan an hmu thei dawn lo va ni i channel hming leh i channel icon te erawh kha chu an hmu thei ang a kha i channel ah khan nangmah khan hmuh phur nat sang tak i nei zui dawn ta a ni chuan continue hi kan rawn click ang a. ti hian a lo lang ta a channel name tah hian i channel hming i ziak anga tah hian a description kha i duh ang ang i ziak thei bawk a chuanin he lai atang hian i channel icon tur kha i thlang thei bawk a ni chuan kan duh ang a kan tih fel hnuah create channel hi kan zuk hlik ang a tikhan channel chu kan lo siam zo ta a. hetah hian i channel link kha a lo lang nghal ang a hei tikhan i zuk klik chuan i channel link kha hei hi a lo lang ang a whatsapp kaltlang i thawn theih a i status a i update theih a i copy theih a hmun dangah i share theih bawk a chuan hei dawt ṭhi hi i han hmet ang a channel info leh share na a lo lang ang a. Ka channel kha kan delete leh duh chuanin tah hian kan han click anga channel info khan kan lut anga hei heta hi delete channel tih hi lo awm ta a delete channel kha kan han hmet anga chuanin tah hian zu confirm anga delete tih kha kan hmet anga chuan channel kan siamna phone number kha tah hian kan chhu lut anga tikhan i phone number i chhuh zawh hlut chuan delete hi i zu hmet ang a tikhan i channel chu a lo in delete leh mai dawn a ni chuanin ehh status pawh kha ti hian a chhuk chho zawngin a lo in tlar leh ang a channel i siam emaw-- Channel i follow emaw anih chuan status kha a kham phei zawng khan a lo intlar leh dawn a ni. Awle, khati kha tun tuma WhatsApp channel chungchang kan han bih chian theih te chu ni a, thlirtu ten in lo tangkaipui a, in lo hlawkpui ngei ka beisei a, inzavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.